Koinei te, te awa, te awa e rere nei i te taha o tō tātou marae nei, e, ko Miromiro i te pō te marae nei, engari ko te awa e rere nei, ko te Marokopa. Ko te Marokopa hoki, ko te Marokopa o Ruapūtanga. Koinei te ingoa o tō mātou awa ko Marokopa. Ko te Marokopa, ko Ruapūtahanga, ko te Marokopa hoki, koirā tana mate wahine. I haere mai hoki ia ki konei, ka noho mai ia i te taha o tā mātou awa, o tana awa, me pēnei pea kē te kōrero, ko tana awa kē tēnei. Kātahi ka puta mai tana marama nē ki a ia. Nā, koirā hoki, ko tana marama tēnei, ko tana mate wahine tēnei, ko Marokopa. Nā, koinei te wā i hoki ana ia ki Taranaki, i te mea ka, ka hae hoki ki te wahine tuatahi a tana tāne, Whatihua. Ko te tungāne hoki o Whatihua, koirā tana tāne haere mai ana ia ki te moe. Kātahi ka hiahia kē whatihua ki a Ruapūtanga, ā, kātahi ka kāwhakangia te wahine kē māna. Hoi anō, i ōna wā hoki, nā, kātahi ia ka hiahia ki te hoki anō ki tana kāinga noho, i te mea, tana mōhio kua whai, he wahine ā kē anō tana tāne. Nā, ka noho ki te. Ki te haere i roto i a ia, ka waihotia anō tana tāne, tana tāne kātahi hui ka hoki anō ki Taranaki. Nā, koira i te, te, te, te ingoa o tō mātou awa, ko Marokopa. Hei mahara atu, nā, nōna ki a Ruapūtanga.

Piki atu rā. Ko Miromiro i te pō, koirā te whare tupuna nāinei e tū mai nei. Ko Miromiro i te awatea, ko tēnei te whare kai. Āe. Ko Miromiro hoki i aua wā, he manu. Nā, ko te, ko te kōrero hoki mō ngā manu nei, nē, ko te miromiro. I ngā pō, ka hoki ngā manu nei ki te moe. Nā, koinei hoki te whakataukī, ka haere mai hoki ngā, ngā tāngata, ngā whānau, ka moe hoki i roto i te whare tupuna, i te awatea, ko waho katoa ngā manu, kua haere ki te kimi kai mā rātou. Nā, koinei ngā tāngata ka oho mai i roto i a Miromiro i te pō, ka haere mai ki a Miromiro i te ata, ka kai. Nā, koinei te tikanga, ka hoi anō ngā kōrero mō ngā whare e rua nei e tū nei i runga i tō mātou marae. Nō, nō mai rā, nō tēnei poukai i whakatūria mai. E, me pēnei pea te kōrero, ko tēnei tētehi poukai e whakatūria noatia atu e Tāwhiao. Koirā te rautau o tēnei poukai e haere ana.

I tupu ahau te tupuna. Nō reira, nei rā kua whakaeke nei tā tāu Ariki i runga i tō reo kōwhiri, otirā i runga i ngā pou e tū nei, e kōwhiri nei, e karanga nei. Ngā mate o tau mai i roto i tō reo karanga. Anei rā. Anei rā kei, kei roto i a tātou e kōrerotia nei e ngā tātou marae.

Nō Tainui anō te waka, nē? Nō reira, ko ngā hapū pea me pēnei nō, nō Maniapoto, nō Ngāti Pēhi, Ngāti Te Kanawa,

and competent paepae wherever he goes. Kia ū tonu te iwi, kia ū tonu te hapū, kia ū tonu ngā whakatupuranga, kia ū tonu ngā ngā kārangaranga maha, kia ū tonu ki te ki te kaupapa i whakatūria ai tēnei. te pou tangata, te pou whenua, te pou kai. Kia whakamau tonu ngā uri whakatupuranga ki tēnei kaupapa. Koinei te moemoea, kei konei, karangangia nei ko Marokopa.